Ā, kia tākina ake rā te tautaraki motukō, ka koanga taha ia rā te tikitiki o Tū te Mahurangi. He manu kawe i ngā kī ki roto o Pou, e rua ngā kohu e tatao ki runga o rākau mangamanga kei tāuna ki a Tapu te riri e whai mai rā i a au. Kia tihewa mauria rā. Ka tihe wai i runga, ka tihe wai i raro, kia tihe wā mauri ora ki ngā āhuatanga katoa ki waenga nui nā wai tēnei mauri iho atu nā te Atua, nā te Atua, nā te Atua. Kua rongo i te hurō o te Atua nā te mea kua huki ana tamariki ki a ia, engari anō mātou tēira tangata kaitangi. Nā reira kei ngā mate, anei te karanga atu ki a koutou kia haere mai, engari taihoa ake kia haere tae noa ki te wā kua tau ngā ngākau, ngā hinengaro, ngā wairua o ō koutou tamariki mokopuna e pae nei, nā reira, koutou ki a koutou, ka hoki mai ngā rārangi kōrero ki a tātou. Nā, ka huri te poupou o taku kōrero ki te puku, arā ko nōku tōku reo, nōu tōu. Tuatahi ake me kōrero he aha tēnei mea te reo. Ā, ko ngā reo e kōrerohia nei e au, ko ngā reo katoa o te ao. Ā, engari ka tīmata ake me te reo Māori. Ko te pūtake o te reo Māori ka taea te whakawhitiwhiti kōrero, ka taea te whakawhitiwhiti whakaaro ki waenganui i a mātou te iwi Māori, otirā i roto i te reo Māori. Engari me maumahara tātou, he taonga tuku iho nā ngā mātua, nā ngā tūpuna, he taonga nā ngā atua hoki nā reira he aha tēnei mea te reo Māori, he taonga, he taonga, he taonga. Mehemea ko tērā te reo Māori, he aha te reo o tauiwi? Ka tikina ake ahau he kōrero nō Te Aho Matua e mea ana, he tapu ngā reo katoa, nā reira, he aha te reo o tau iwi, he tapu, he tapu, he tapu. He Pākehā ahau nā reira nōku tērā reo, he Māori ahau nō reira nōku tērā reo. Nā reira, ka whai koha au ki ērā reo e rua. Ā, he maha ngā take ka taea te whaiwhai haere i roto i tēnei kaupapa kōrero arā ko nōku tōku reo nō tōu, engari ko tāku he akiaki i te hunga e whakaaro pēpi ana. Kia taea te whakawhitiwhiti kōrero ka taea te whakawhitiwhiti whakaaro, kia kaua e pērā ki ngā tamariki ka whawhai nā te mea nōku tēnei pahikara nōu tērā wīra. A me kī pēnei, Tērā pea me whakahoahoa mātou i te pahikara, ā, ka taea e koutou te peke ki runga i te wīra ā ka haere ki raro i te maunga. Ā, mā tērā ka taea te kite, ka taea te pā, he aha ngā mea kei ahau, he aha ngā mea kei a koe. Engari, mā te wā ka pērā. I ēnei rā kua kite au i ngā āhuatanga me ngā hua kua puta mai i ēnei mea kua kōrerohia e au. Nā, ki Waititi, e toru ngā kaiako Pākehā, kāore i mōhio ki te reo Māori, engari i whai wā ki runga i te wira. Ahakoa te āhua taretare, nā te pōhara o mātou te iwi Māori. Ā, me kī pēnei, ehara nā te Pākehā nahe te e i ēnei rā, nā reira, Māori mā me whakaarohia mehemea ko rātou kē anake e whakaparahako i ēnei tikanga, i ēnei āhuatanga i ēnei rā. Ētahi Māori kāore anō kua ako i te reo Māori. Nā reira, ka taea e rātou te kī, Nōu tēnei, ki ahau nei kāo. Nā te mea kua ara mai ētahi tauiwi, kua tōmou mai ki ngā tatau o te iwi Māori. Ki ōku whakaaro he Māori rātou, nā runga anō a tā rātou whakaaro, nā runga ā rātou hinengaro, nā runga ā rātou wairua, kua Māori rātou. Ahakoa kare kau ana whakapapa ki te iwi Māori, he Māori tonu. I pērā kē ki tētahi o aku hoa, a ko tōna ingoa ko Aidan. Nō Awherika karekau ōna whakapapa ki te iwi Māori. Ā, nā te mea i ngākau nui rawa atu a Tana ki te iwi Māori, ki te ao Māori, i whai ia i te tūranga o te kaitātaki wahine. Engari, I rongo au i ētahi kupu nō ngā me kī Māori hakaputa mōhio. Nā, ka tū atu a Mai ki runga i te whatārengi, arā, ka tū me mea kua mātanga rātou ki roto i ngā mea o te ao Māori, ā, i kī he aha i riro i a ia te kaitātaki wahine. He aha ai? Karekau ana hakapapa. Ka ata i te hē i pā mai ki taku manawa. Na te mea ko ia taku tino hoa i te kura. A ka tahi ia ka huri ki te pōuri, arā ko te hinga pōuri. A ki anei to tātou kura he kuri mangumangu. A Kātahi au ka kī ki a ia, E pai ana, he Māori koe. Ka taea e ia te kī, Nōna tēnei reo, ahakoa karekau ana hakapapa ki a mātou te iwi Māori, kua Māori ake nei ia. Ehara ia i te pūrei Māori, he arahia, he whakaari noa iho, he Māori-a-toto, he Māori-a-hinengaro, he Māori-a-wairua. Koia rā kē te tūturutanga o te iwi Māori. Ko te hinengaro o te ao wairua me ērā mea. Nā reira, nōna tēnei reo ahakoa kāore ia he tangata whenua nō Aotearoa. Engari ka kī ngā tangata whenua kāore i te mōhio ki te reo a Kahore koe he Māori na reira te taea koe te kōrero Māori, te taea koe te mahi karanga, te taea koe te arahi i tētahi kapa haka. Engari, tātou ma he Māori ia. Na i pērā anō ngā kōrero ki Hoani Waititi nā te mea, i rongo au i ētahi kōrero pērā ana. Engari, Tērā pea, mehemea ka eke ngā Māori ki runga i tēnei paihikara, ka eke ki ngā tūranga, kāre anō kua kitea. Ā, engari tātou mā, tērā pea me oti ngā pahupahu i konei, kia kaua koutou e hiamoi a muri i tēnei kōrero. Nā reira, he kōrero whakakapinga māku, mehemea kei runga koe i tēnei waka, tauiwi mai, Māori mai, nau mai hoki mai ki tēnei waka, kia mānu pai ai ki runga i te moana o te ao, tau ana.